Wara li Ġużeppi u Marija għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi kkonsagrat lill-Mulej, u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċiecen, kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, Huwa laqgħu fuq drajh, bierek lil Alla u qal, Issa, o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skond kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lil ommu Marija, Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Għanna bint Fanwel, mit-tribù ta' Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmiem. Wara xbubitha kienet għamlet seba' snin miżżewġa, u imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena, ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trodd tħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kulma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija, fil-belt tagħhom ta' Nazaret. u t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ, mimli bil-għerf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu! Inti tħalli li ħajtek tkun immexxija mill-Ispirtu s-Santu? Xmun kien raġel ġust lejn l-oħrajn u divot lejn Alla. Huwa laqa' bil-ferħ il-missjoni li Alla sejjaħlu biex iwettaq, li kienet tikkonsisti f'talb mimli fervur u b'paċenzja kbira li jistenna l-wegħda ta' Alla. Il-ħajja kollha tiegħu kienet immexxija mill-Ispirtu s-Santu. Kien jinstab dejjem fit-tempju jitlob u jqim lil Alla bl-umiltà u jistenna bil-fidi dak il-jum li fih Alla kien se jfarraġ lill-poplu tiegħu. Filwaqt li l-ġranet u x-xhur saru snin, Hu qatt ma tilef it-tama. Meta Ġużeppi u Marija ppreżentaw lit-tarbija Ġesù fit-tempju, Xmun immedjatament għaraf il-preżenza tal-Mulej fit-tempju tiegħu. Bl-għajnejn tal-fidi huwa ra f'Ġesù t-twettiq tal-profeziji messjaniċi kollha, it-twettiq tat-tamiet kollha. u tat-talb tal-poplu ta' Iżrael. Ispirat bl-Ispirtu s-Santu, huwa pprofetizza li Ġesù huwa d-dawl tal-ġnus. Dan għaliex Ġesù ma ġiex biss bħala dawl u salvazzjoni għall-poplu ta' Iżrael iżda għan-nazzjonijiet kollha. Ġesù huwa t-tempju l-ġdid. Fit-Testment il-Qadim, Alla jimmanifesta l-preżenza tiegħu fi sħaba matul il-ġurnata u f'kolonna tan-nar matul il-lejl, biex hu jiggwida lill-poplu tiegħu li kienu fid-deżert. Il-preżenza ta' Alla kienet b'mod viżibbli tiġi tgħammar fuq l-arka u fit-tabernaklu. Meta inbena l-ewwel tempju f'Ġerusalemm, il-glorja ta' Alla marret toqgħod fuqu. Wara li l-ewwel tempju kien distrutt, Eżekjel ra l-glorja ta' Alla titlaq minn dak il-post. Imma Alla wiegħed ġurnata li fiha kien se jiġi bi glorja akbar. Din il-wegħda seħħet meta r-Re tal-Glorja nnifsu ġie fit-tempju tiegħu. Permezz tal-miġja ta' Ġesù fid-dinja bħala bniedem u permezz tas-salvazzjoni li hu kisbilna bil-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, aħna sirna lkoll tempji tal-Ispirtu s-Santu. U inti, tagħraf il-preżenza ta' Alla fik? Tagħraf li inti t-tempju ta' Alla? U tgħix skont dan id-don hekk kbir li Alla ried jagħtik, li huwa dak li hu stess jgħammar fik? Xmun birek lil Marija u lil Ġużeppi u pprofetizza lil Marija dwar id-destin ta' dan it-tfajjel u s-sofferenza li hi kellha tgħaddi minħabba fih. Hemm ċertu paradoss f'dawk li huma l-imberkin tal-Mulej. Marija ingħatat il-barka li tkun omm l-Iben ta' Alla. Ma' din il-barka hija kellha tilqa' wkoll is-sejf li kien se jinfdilha qalbha meta tara lil binha imut fuq is-salib. Hi laqgħet mhux biss il-kuruna tal-ferħ iżda wkoll is-salib tad-dulur. Imma l-ferħ tagħha ma naqas minħabba dan id-dulur, għaliex patta għalih il-fidi it-tama u l-fiduċja tagħha fil-wegħdiet kollha ta' Alla. Ġesù wiegħed lid-dixxipli tiegħu li l-ferħ tagħhom ma joħodulhom ħadd, dan insibuh fi Ġwanni 16 vers 22. Il-Mulej jagħtina l-ferħ sopranaturali li jagħtina l-istess qawwa f'waqt mumenti ta' prova. ta' tiġrib, ta' dulur u ta' wġigħ. U inti, dan il-ferħ qiegħed tgħixu fil-preżent? Tħallih lil Alla jagħmel dak li jogħġbu f'ħajtek? Toqgħod għall-Kelma tiegħu f'fidi u f'fiduċja? Jista' jagħti l-każ li aktar ma nikbru, U aktar ma naffaċċaw diżappunti fil-ħajja, aktar il-fidi tagħna tiddgħajjef u nistgħu naslu wkoll li nibdew nitilfu t-tama. It-tama li kellha Anna f'Alla u fil-wegħdiet tiegħu kibret maż-żmien. Hi qatt ma waqfet tagħti qima lil Alla bil-fidi. u titlob bit-tama. It-tama u l-fidi tagħha kienu fil-wegħdiet ta' Alla, u dak li ħeġġiġha kien iż-żelu u l-fervur tagħha permezz tat-talb u tas-servizz tagħha lejn il-poplu ta' Alla. Kif nikbru fit-tama? Billi npoġġu l-fiduċja tagħna fil-wegħdiet kollha li għamlilna Ġesù u billi nużaw l-istess qawwa tiegħu, il-grazzja tiegħu u l-għajnuna li jagħtina permezz tal-Ispirtu s-Santu. U t-tama u l-fervur tiegħek f'Alla? qegħdin jikbru aktar ma inti tikber fiż-żmien? Mulej, agħmel li t-tama tiegħi qatt ma tispiċċa u li l-fiduċja tiegħi fil-wegħdiet tiegħek titqawwa dejjem iżjed. Ħeġġeġ lil qalbi bid-żelu għas-saltna tiegħek U kabbar fija imħabba lejn it-talb. Għażiża Marija, int li kont ukoll medhija fit-talb u fis-servizz tiegħek lejn Alla u lejn ħutek il-bnedmin, għallimni biex jien ukoll qatt ma nieqaf infaħħar u nirringrazzja 'l Alla u nistenna bil-qalb u bil-ħerqa li jseħħu l-wegħdiet tiegħu. Amen.